Безнең өммәткә, мөселманнарга, Мөхәммәд пигамбәребезнең иярченнәренә ураза ул алар Мәккәдә яшәгән вакытта түгел, ә инде Мәккә шәһәреннән Мәдинә шәһәренә күченгәннән соң фарыз кылына. Һәм Аллаһы Тәгалә менә нинди сүзләр белән шул вакытта мөэминнәргә мөрәҗәгать итә, ягъни Мөхәммәд пигамбәребезгә, аның иярченнәренә һәм безгә дә Аллаһы Тәгалә Бакара сүрәсенең 180 нче аятендә мөрәҗәгать итә. Бисмиллаһир рахманир рахим. Эй мөминнәр, сездән әүвәлгеләргә ураза тоту фарыз ителгән кеби, сезгә дә һәр елны бер ай ураза тоту фарыз ителде. Бәлки уразаны калдырудан яки рузага кимчелек китерүдән сакланырсыз? Ураза саналмыш көннәр, ягъни руза ае егерме тугыз көннән һәм утыз көннән киләдер. Сезләрдән берәрегез чирләсә яки сәфәрдә булса, уразаны тотмасын. Чирле кеше сәламәтләнгәч, сәфәрдәге кеше өенә кайткач, калган көннәрен бер көн өчен бер көн тотып, дәвам итәр. Авырлык белән тотучыларга фидия ләзем. Бер көн өчен бер мескенне бер көн ашатмак. Берәү бер мескен урынына күбрәк мескенне ашатса, артыгы үзенә хәерле. Әмма мескеннәрне ашатып эстегездән чөлгә караганда Ураза тотуыгыз сезнең өчен әлбәттә хәерле әгәр белсәгез. Рамазан ае бик шәриф ай, ул айда Аллаһыдан кешеләргә туры юлны күрсәтүче һәм һидаятьне ачык бәян кылучы Коръән иңдерелде. Сезләрдән Рамазан аена ирешкән һәрберегез әлбәттә ураза тотсын. Рамазан аенда берәү чирле булса яки мәшәкатьле озын сәфәрдә булса, ураза тотмасын. Чирлечо сәламәтләнсә, мосафир иенә кайткач башка вакытта каза кылырлар. Аллаһ сезгә җиңеллекне тели, авырлыкны теләми. Һәм Рамазан уразасын тутырып тотуыгызны һәм Аллаһ сезне туры юлга күндергәне өчен аны зурлавыгызны тели. Шәят Аллаһыга шөкер итәрсез. Менә шушы сүзләр белән Аллаһ Субхана Тәгалә Коръәни Кәримдә безләргә ураза тоту буенча мөрәҗәгать итә. Һәм безләрне уразага чакыра. Шуңа күрә менә бу аятьләрдән, әгәр дә карасак, ишеттек, Аллаһы Тәгалә бу ураза белән безне генә түгел, безгә хәтле яшәгән кавемнәрне сынаган һәм менә безне дә сыный. Һәм бу шул вакытта Аллаһның сынавы да, ә икенче яктан әле бу Аллаһның бер бүләге дә. Менә мисал өчен бүгенге көндә ураза дигәннән соң, Һәрбер кешенең күз алдына шушындый матур ифтарлар күз алдына килә шулай бит. Менә Рамазан ае дигәчтен, Рамазан ае туганнар белән, дуслар белән, күршеләр белән, якыннар белән, мәхәлләдә йөрүчеләр белән бергә булуны күз алдына килә. Ягъни Рамазан ае дигәчтен, беркемнең дә, ягъни күз алдына иң беренче уразаның бәлки авырлыгы килми. Ә иң беренче булып менә шушы Рамазанның ифтарлары, Рамазан аендагы булган изге гамәлләр күз алдына килә. Шуңа күрә менә бу Рамазан ае ул Аллаһы Тәгаләнең бер бүләге. Күпме мөселманнарны берләштерә, ягъни аларны дуслаштыра шулай бит. Ягъни шушы Рамазан аенда мөселманнар бергә җыелып, бергә ифтар кылалар, бер-берләренең гаепләрен кичерәләр. Бер-берләрен ачуларын кичерәләр, бер-берләрен гафу итәләр. Шуңа күрә менә бу Рамазан ае Аллаһы Тәгаләнең рәхмәт ае булып тора. Аллаһы Тәгалә инде тоткан уразаларыбызны кабул итеп, шушы Рамазан аенда кылган догаларыбыз, кылган гыйбадәтләребез дә кабуллардан булып,